א גוטן אווענט, מאנטאג יו ד סיוון תשפ ע, ס'דא אפאר עניינים צו רעדן אבער כ'וויל אנהייבן מיט די ערשטע זאך מיט א ענין וואס דארף האבן איין און פאר אלעמאל אן הסבר, דארף זאגן דעם אמת, כ'קוק און זעה וואס דא טוט זיך און פרעג זיך א פראגע, אמאל האט מען געוואוסט ס'איז געווען א טיטל מכובד געווען פארקערט היינט גאר די פארקערטע טיטולים ווערן גאר א גרויסער כיבוד, כ'האב געזען צעטלעך אין וויליאמסבורג אז ס'קומט אן משה שטערנבוך, כ'בין נישט פאראן אינעם גאנצן פאשקעוויל, אבער מ'שרייבט מיט א הדגשה שם רשעים ירקב, איר הערט אז ר' משה שטערנבוך רייוועט פון די עדה החרדית, שרייבן זיי שם רשעים ירקב. איך האב עס געזען, האב איך געזאגט, נו, יעצט האסטו געמאכט א גרויסער טיטל, יעצט אז מען וועט שרייבן אויף אים צו שם ושם ריקוב, דארף ער זיין גאר צופרידן, שטעלט אים אוועק, ס'איז געווען אזוי ווי מען האט געטון דעם צפון מיט הרב שטיינמאן מיט אנדערע, איר וויסט דאך, די מענטשן האבן, די חברה האבן נישט קיין שכל, זיי טוען א טובה אן א שיעור מענטשן, צו די וואס מען מען גיבט זיי די ערגסטע טיטולים, אז מען שטעלט זיי צאם מיט וועמען, ווען מען זעט שם ושם ריקוב אויף. אז רבי משה שטערנבוך איך לאך עפעס זאגן איך פארשטיי איר ווילט אים קלאפן אבער שכל האט ער נישט ניין ווען ער קנאקט איין דער שמאצע מינות סמינו אקעי נאך ע השם השם יעקב איך וועל דא דערציילן א שיינע מעשה. ווען ס'איז געווען די מעשה מיט אין ארץ ישראל צווישן הרב שטיינמאן מיט מיט מיט אויערבאך, און איך בין געווען א גרויסע לוחם אין אויערבאכ'צער איך בין שוין איך האב מיט אים שוין מער מער פון דרייסיג פינף און דרייסיג יאר, וואס איך האב מיט אים א אידעאלאגישע מלחמה, א ביטערע אידעאלאגישע מלחמה וואס האט זיך נאך אנגעהויבן פון מיין צייט אין ארץ ישראל, על אף וואס מיר זענען געווען פריינט, מיר זענען געווען צוזאמען חברים אין שלומי אמונים, אין יענע צייט זענען מיר געווען אויפן זעלבן ליסטע, אבער יא. האב איך געשריבן אמאל שאפעם שמעו שמעי קולי. וועט זיך וואונדערן האט מיר געשיקט א גרויסע באוואוסטע רבי פון ארץ ישראל א שליח וואס האט מיר געבעטן אז דאס זאל איך נישט טון איך זאל אראפנעמען שמעו שמעי קולי איך זאל מער נישט שרייבן אויפן שמעו שמעי קולי דאס נישט. איך בין מכבד יענעם רעבן יענער איז א רבי וואס איך האלט פון אים. איז האב איך טאקע ווי זאגט מען פון דענסמאל אן האט מען עס ביי מיר נישט געזען אויף אים שרייבן שמעון שום מילקא צום די מעשה אבער דא יעצט אין איך זעה אז מען שרייבט אויף משה שטערנבוך שמעון שום מילקא וועל איך זאגן העהע ס'איז שוין גארנישט קיין כ'האב אנגעהויבן נאר מיט דעם אויף די מחלוקת וואס קומט דא פאר איך וועל זאגן עפעס. איך וויל דאס זאגן צו די ארוינים און די סאלוני, מילא די ארוינים זיי האבן אים געברענגט זיי האבן נעבעך נישט, מ'דארף, זיי האבן נעבעך נישט וועמען צו ברענגען דא צו זייער כינוס, איך זאג נאר אמת אז מ'דארף אים שוין ברענגען פון ארץ ישראל איז נישט נישט דער בעסטער סימן, אבער אקעי מילא, נעמט א אלטן אידן די יארן מ'שלעפט אים, געזונטער. אבער סאלוני? ער איז דאך אייער אייוועלט, אין ארץ ישראל איז ער דאך ר' אייוועלט, ר' אייוועלט, ר' אייוועלט, ר' אייוועלט, איר הייסט אז מ'זאל אים פאלגן מיט זיינע צעטלעך מיט זיינע חסימות, וואס איז יעצט געווארן? דאס איז געווארן טמא, א שם רשעים ירקוב. און נאכער דער שם רשעים ירקוב, און נאכער ווי זאגט מען, אים ווילט ער מיר זאלן פאלגן מיט זיינע פסקים. אויף וואס זיין שכל? וואלט נישט געווען קלוגער ווען ער שווייגט און מאכט זיך נישט וויסנדיג. און פערטיג, בעסער. אין אזא מצב? ווען איך וואלט געפירט די זאלויניס פאליטיק אין דעם מצב, איך וואלט געהייסן זיך מסלם זיין, אפילו ווען ער זאל אריינקומען צו אים זאגן שלום, בה וואס נישט אלס אים, אים נישט מישן מיט די אהרונים אלס אהרונים, גאט ער איז געקומען דארטן רעדן, ס'איז נישט קיין סוד אין ארץ ישראל אז הרב שטערנבוך מיט הרב ווייס, שטימען נישט, און ס'איז נישט נאר זיי שטימען נישט, זיי וואלטן אפשר יא געשטימט, דער פראבלעם איז אז די התאחדות אינעווייניג איז מפולג ומפוזר ומפורד, קענסט עס רופן ווי דו ווילסט, אבער זיי זענען געשפאלטן, און ס'איז דא די און די זייט און די און די זייט, דער גייט מיט דעם און דער גייט מיט דעם, איז דאס געווארן א חלק פון די זאך, און אזוי האט זיך סאטמאר עכט אריינגערוקט אין דעם, און אזוי איז דאס געווארן, אבער קיין. פֿיר אַ זײַמעלע כּהונה, און אַ חבֿר װעלן, מע זאָל קוקן אױף אים װי רײבער? ער איז געװאָרן אַ חופּה קבֿרים, מיט נאָך אַזעלכע זאַכן. דער װיכּוח איז נישט פֿון הײַנט, ס'איז פֿון יאָרן. אָבער, רבותי, די מלחמה, װאָס די זאַלוינים פֿירן, די אַרונים, כ'װעל זאָגן אַזױ, איז נישט קײן קלוגע מלחמה. אידעאָלאָגיש, יאָ, נעמט און שרײַבט און גיט צו פֿאַרשטײן, פֿאַרװאָס איר װילט נישט זײַן קײן חלק פֿון אַזאַ קינץ. איר האָט דעם פֿולן רעכט. איר האט דעם פולן רעכט זיך מסביר זיין, יא פארשטיין, נישט פארשטיין, און ער האט עס פארשטיין אזוי און ער האט פארשטיין אזוי, און ער האט האלטן מיט דעם און ער האט האלטן מיט דעם, ס'וועט דאך סייווי נישט העלפן, ס'וועט אזוי זיין מיט דעם און אן דעם, אזוי איז דאס. אבער טון נארישקייטן, איר ווייסט, איך וועל אייך עפעס זאגן, רייסן צעטלעך איז גאר גוט פארן אנדער צד, ווייל מ'ברענגט די אטענשאן, ווען מ'רעדט נישט פון יענעם, ווער ווייסט בכלל פון אזא כינוס? איך בין אין בארא פארק, יא, אפאר צעטלעך דא דארטן. איז וואס? ווער האט ליעב פאר אים? אבער מען הערט הו, מען רייסט, מען שלאגט זיך, ס'איז א, ס'גייט א יודען, א וואס איז א יודען איז מען דא. ווי זאגט מען, שעלט מיר אבי רעדט פון מיר, ס'איז נישט קלוג, איר ווייסט דאך איך בין דאך אין סאטמער, נישט מיט דעם צד נישט מיט דעם צד, איך בין דאך נישט קיין סאטמערער, ממילא קוק איך אויף די זאך פון דרויסן ווי ס'קוקט אויס, איך זאג אזוי, די זאלוינים ארבעטן דא נישט קלוג, איך בין נישט חושד צו זיין אין אהרוני, איר ווייסט דאך, איך האב מיט אים א לאנגן חשבון, אבער ס'האט גארנישט צוטון, צוויי זאכן. מיט א פרום שכל ווייסט זי זיך צו פירן, דאס איז קיין פירונג נישט. א גוטן אווענט.